ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נומבער אַכט און צוואַנציק מיטן חשובן מרביץ תורה, מרביץ יראה, אדער משפיע צו העלפן אידן לעבן בעסער און באקוועמער מיט זיך אליין און מיט אנדערע, מולטיפל טשויס ענטפער, אבער ער הייסט ר' יוסף זאב בראווער און זיין פאון נומבער אגב איז צו מאכן אפוינטמענטס, טרי פאר סעווען, פאר סעווען זירא, עיט וואן פייוו וואן.

א טינעידזשער א מיידל וואס האט אזא מעשה, וואס איז די מעשה? די מעשה איז אז זי געהאט זייער א גוטע פרענד א חבר'טע און אינמיטן איז אריין געקומען א אנדערע מיידל איך ווייס נישט צו אין סקול אדער אין פיקטשער און די חבר'טע אירע איז געווארן זייער נאנט מיט יענע און זי האט זיך אנגעהויבן שפירן ווי א פיפטער רא צום וואגן איז איר שאלה צו זי דארף פשוט עקסעפטן דאס איז די מציאות און לאמיך מיך גיין זוכן א אנדערע פרענד, אדער מאן יימר איך בין א פיפטע רא צום וואגן, אפשר איז די פרענדשיפ אויסגעברייטערט געווארן פון צוויי מענטשן צו דריי מענטשן. נו ר' יוסף זאב. און זי לייגט אויך צו אז. אז וואס?
זי איז זייער פארנומען צוצולייגן עס איז אויך נוגע זייער שטארק פאר בחורים וואס לערנען מיט חברותות און עס איז דא א דריטער.
אקעי, יא יא אמת, כ'האב נישט געוואוסט אז ס'איז וויכטיג דאס אויסצושמועסן.
עס איז וויכטיג אין אסאך עריעס, איך האב נישט קיין צייט צו מסביר זיין פונקטליך, אבער אין קורצן אז מען האט געקענט זעהן אז די שואלת איז נישט אזוי באקוועם מיטן פרעגן די שאלה דזשאסט אלס א מיידל וואס פרעגט א שאלה וועגן פרענדס, עס איז געווען זייער וויכטיג צו צולייגן ווי פאר אנדערע קען עס אויך זיין שטארק נוגע, בקיצור עס איז נישט געווען קיין שטארקע. אדער האט זי געוואלט צוגעבן א ריזן אז די שאלה זאל שנעל געענטפערט ווערן ווייל עס איז צורכי רבים. אמת, אמת, איך האב דאס אויך געטראכט אבער. רבות. רבים רבות, נו? יא.
און נישט רבנים, הא? אמת, ביסט גערעכט, אמת, כ'האב, ס'איז נישט קיין ספק, זיכער אז דאס איז געווען א גרויסע פארט פון די אדזשענדע, אבער נאכאלץ, איך האב געקענט זען דא, אויף מיין וועג פון קוקן, פון דיפרענשיעישן, יא, פון זען ווי שטארק א מענטש איז באקוועם מיט זיך, האט זיך אליין ארויס, נישט אינטערעסירט זי, סא, מ'האט געקענט זען אז די גאנצע קוועשן איז געווען געפרעגט בנוגע בחורים מיט חברותות, האט דאס גוט אויסגעהערט די מעסעדזש.

סאו אן אריינגיין אין די גאנצע אריכות וואס איז די חילוק פון א דיאד און א טרייענגל יא צו א קשר צווישן צוויי מענטשן א קשר צווישן דריי מענטשן וואס אין אין פעמילי טעארי רעדט מען זייער אסאך דערפון יא ווען ווען עלטערן שלאגן זיך צווישן זיך זיי נוצן די דריטן צו ארום דרייען א טרייענגל איז דא אייביג סאך מער
קאמפליקעישאנס פון איין זייט אבער ס'איז אויך דא סאך מער פלאץ וויאזוי ארומצודרייען כאילו שווערע מענטשן קענען זיך גרינגער עצה געבן אויב זיי האבן צוויי מענטשן זיי זענען איך רעדט זיך נישט קיין עוון צו דיר איך רעדט צו אנדערעם ס'מוז נישט זיין אז יענע דריטע מיידל האט עפעס בכלל מיט דיר אבער די וואס איך וויל ארויסברענגען איז אינגאנצן א אנדערע פוינט וואס דארף דיך זיין נוגע אין א פרענדשיפ איז וואס דו קענסט געבן און וואס דו קענסט באקומען אן טרייען צו קאנטראלן און טראכטן וויאזוי טראכט יענער פון דיר.

אמת, עס איז ממש אזוי, און אונז האמיר שוין דערמאנט די קאנצעפט אמאל ווען איינער האט געפרעגט פאר א בחור וואס מאכט אים נערוועז אדער אזעלכע זאכן, ער איז קולי דפאוול, האב איך אויך דעמאלטס געזאגט אז דער פאוערפול יעצט לאו דווקא גייט זיין פאוערפול שפעטער, סאו וואס איך וויל ארויסברענגען איז ווען דו קוקסט אויף פרענדשיפ, קוק וואס מאכט דיך ווען דו דרייסט דיך מיט די פרענד אדער די חברותא, און וואס קענסטו געבן, וואס קענסטו צוגעבן, און פרוביר נישט טראכטן און ער דארף מיך נישט און ער דארף מיך יא, דאס איז א זאך וואס דו גייסט בעצם קענען פילן צו יענער וויל דיך צו נישט, אבער עס איז נישט די עיקר וואס דו דארפסט טראכטן, די עיקר וואס דו דארפסט טראכטן איז דיין אייגענע. ווילן, דו ווילסט נאך, האסט נאך יענעם ליב, דו האסט נאך נוצן פון יענעם, האסט נאך געפילן פאר יענעם. האסט נאך וואס צו געבן פאר יענעם. יא, און יענער קוקט נאך אויף דיר, און יענער טרייבט דיך נישט אוועק, וועגן יענער האט גענוג און נאך פלאץ פאר די פרענד און פאר נאך פרענדס. נו, איז דאך גוט. די חלק הדזשעלעסי אדער די חלק הסעלף דאוט, פון איבערטראכטן צו בין איך ווערד צו בין איך נישט ווערד, דאס קומט פון א נישט געזונטע פלאץ, דאס קומט פון א פלאץ וואס דו ביסט אפילו נישט די פרענד, דו ביסט נאר ווערד אויב יענער קוקט זיך אן אדער אזעלכע זאכן. אין אנדערע ווערטער וואלט איך עס געזאגט, אנשטאט צו טרייען צו קאנטראלן יענעם אדער צו טרעפן די טריק וויאזוי איך קען געוואר ווערן צו יענער האט מיך ליב אדער נישט ליב, דאנט איווען בי ביזי וויט דעט, ווייסט וואס איך מיין? טראכט אפילו נישט פון דעם, ס'האט גארנישט מיט מיין וויאזוי פיל איך, איך פיל גוט אדער איך פיל נישט גוט, איך פיל ווי איך וויל נאך זיין מיט יענעם אדער איך וויל נישט, איך פיל ווי איך לויף נאך יענעם איז עס שוין נישט קיין פרענדשיפ, איך פיל ווי יענער האט בעצם, איז גוט? יו געט וואט איים סעינג? זייער גוט, זייער קלאר. סאו יוסף זאב, טאמער גייסטו האבן נאך א חבר, נאך א חברותא, נאך איינער מיט וועם דו גייסט אויסשמועסן די נושאים פון דיין עקספערטיז פון סייקאלעדזשי, גיי איך קוקן ווי איך פיל, גיי זען וויאזוי איך פיל, איך נעם עפעס ארויס נאך פון די פרענדשיפ, איך קען עפעס מוסיף זיין צו די פרענדשיפ, אדער יא, אזוי גיי איך טון.

עס איז זעף די דא, איך וויל אויפברענגן א שאלה, אבער איך האף פארדעם, איך וויל מקדים זיין א שאלה צו די שאלה, צו דו האסט נישט עפעס אנדערש יעצט וואס צו טוהן, פאר יענער פירט אויס די שאלה, אויב דו האסט נישט עפעס מער וויכטיג צו אדרעסירן, טוה מיר א טובה און עקספלעין זיין שאלה, נו? האסט? נישט? יא? אפילו איך האב נאך אלץ וויכטיגע זאכן, אנדערע וויכטיגע זאכן וואס צו טוהן, נאך אלץ מעג איך טשוזן

איך זאג ווייל איך ווייס אז אויב איך וועל זיין סעלפלעס ענדערש ווי סעלפיש וועל איך האבן א בעסערע לעבן, דאס לעבן וועט זיין בעסער און געשמאקער, אבער דאס אליין איז דאך אויך א סעלפיש סיבה, איך וועל זיין סעלפלעס, נישט זיין עגאאיסטיש, ווייל דורך דעם אויב כ'וועל נישט זיין עגאאיסטיש כ'וועל זיין מער סעלפלעס וועל איך אליין האבן א בעסערע לעבן. קיצור ער פרעגט זיך עס איז א שטיקל היתר כרך בעיסה, קעטש טווענטי טו. נו וואס איז די תירוץ יעצט אויף דער. כ'האב שוין זייער לאנג נישט צוריק געווארפן שאלות צו דיך אבער אויב דו קענסט. כ'גיי עס נישט כאפן.
גייסט עס נישט כאפן.
סאו פאר מיך איז געווען זייער אבוויעס דער גייט פון סעלפלעס צו סעלפיש. יא. האסט באמערקט דאס? יא. האו אבאוט עפעס ערגעץ ווי אין ביטווין? אהמ.
ניין איך גיי יא כאפן די שאלה ווייל כ'ווייס נישט צו ער האט געמיינט דווקא די צוויי עקסטרעמען ער האט געוואלט ארויסברענגן די שאלה לאמיר זאגן אפילו אויף איין אינדיווידזשועל עקט איין זאך.

גוט, פיין, אקעי אויף דער חלק הנאה לעולם. דאס איז מיין ענטפער צו אים, פונקטליך וואס דו טוסט, וואס די כוונה איז, טו זאכן גוט, פונקט פארקערט, ווען ס'שטייט אין חז ל, ווען ס'שטייט אין פרקי אבות, אז איז די דרך שיבא לו האדם, תפארת שלמה סער תפארת שלמה מן האדם, יא, די מעשים של צדיקים איז נאה להם ונאה לעולם, יא, די אלע זאכן וואס שטייט אין חז ל. חזל האבן געוואלט א מענטש זאל צוקומען צו א פלאץ אז וואס איז סעלפיש פאר דיר זאל זיין גוט פאר יעדעם איינעם.
און צו דעמאלטס איז דיין סעלפיש מיט דיין סעלפלעס די זעלבע זאך, ווייל אויב דו טוסט א סעלפיש עקט און ס'איז בעצם באמת סעלפלעס ווייל ס'איז גוט אויך פאר יעדעם איינעם ארום דיך, איז די סעלפישע עקט אויך סעלפלעס,

ס'איז נישט אזוי בדיעבד עי' איך בלייב נאר איך בלייב ביים סעלפיש. ס'טייטש מען נוצט די ווארט סעלפלעס און סעלפיש אלס א מליצה מער. ס'נישט זיי סעלפיש אלל די וועי און טו סעלפלעס זאכן וואס גייען דיך ברענגן הנאה. יא דאס איז פשט. מיין ווערד צו זיך מיין ווערד איז בנוגע א מדריגה צו טון עפעס אפילו איך האב נישט די הנאה פון די מצוה הנאה פון דעם וואס איך טו איינעם א טובה. איך ווייס נישט צו מען דארף דארט זיין צו נישט אבער בכל אופן ס'דא מען ווייסט נישט וויפיל מענטשן זענען דארטן.

איז זענען די מענטשן וואס דו ווייסט אז ער גייט זיך באמת פרייען דיך צו טון די טובה. יענער שפירט עס אפילו ניט און ס'טוט אים זיין געשמאקער צו באקומען, דאס זאגסטו, יא? טוט זיין געשמאקער צו באקומען פון דיר א טובה, און ער פילט אז דו טוסט עס גערן, זאלסטו הנאות צו טון. און נאך מער פון דעם, צו זיין סעלפלעס אן סעלפיש און צו זיין סעלפיש אן סעלפלעס, איז עס פעלט, ס'איז נישט, ס'איז ווי די סינערדזשי, ווי די. פארוואס דארפסטו זיין סעלפלעס? אויב דו ביסט קאמפליטלי סעלפלעס דעמאלטס וועסטו אויסזען אזוי ווי די אלע שלום יעקב זיטער מיך געפרעגט פארדעם איך האב אסאך מאל אזוי הנאה ווען דו שמועסט אויס די גאנצע קוועשן לייק מיט יעדע ווארט וואס יענער לייגט אריין האסט אנגעפאנגען יא אז יענער זאגט אויב דו האסט צייט און דו האסט נישט גארנישט וויכטיגער וואס צו טון וואלט איך הנאה געהאט דאס צו עקספלעינען לייק ער ער איז אזוי סעלפלעס באמת יא.
און ער האט א הארד טיים.

סאו ממילא אונזער איידיע וואס סיי איך און סיי דו האבן געזאגט פאר אים איז טרעף די וועג וויאזוי דו קענסט צוזאמען טוהן וואס איז גוט פאר דיך.
נעם גרינגערהייט, געב גערן, אלעס איז גוט, אלעס איז פיין. יא, אלעס איז גוט, אלעס איז פיין, אינקלודינג די נעקסטע קוועשטען. וויטש איז, אז ס'איז דא א כלל פון מוח שליט על הלב, אזא כלל איז דא, איז יענער פרעגט פון וואו ווייס איך ווען איך האב צוויי קעגנערישע רצונות, און ער גיבט א משל, איך וויל אויפשטיין צופרי א געוויסע צייט, איך וועק מיך אויף, און איין קול זאגט מיר, בלייב שלאפן ביסט דיך מיד, דארפסט זיין אויסגערוהט, אז דארפסט אויפשטיין יעצט וועסטו זיין אויסגעמוטשעט שפעטער, וכו', א צווייטע קול זאגט מיר, אה, ביסט דאך א חסידישע בחור אדער א חסידיש אינגערמאן, דו ווילסט אויפשטיין, ווילסט דאך האבן א טשענס צו לערנען א חסידיש ספר פארן דאווענען, דיך צוגרייטן געהעריג, איז פון וואו קען מען וויסן ווער רעדט? ווער רעדט ווען? וואס קומט פון קאפ און וואס קומט פון הארץ? וואס פרעגט ער כדי צו וויסן וועלכע איז די ריכטיגע, ווייל די שליטה דארף דאך זיין ביים מח איבערן הארץ. וועלכע זאגט די הארץ, וועלכע זאגט די מח, ווייל מען דארף וויסן צו פסק'נען. נו יוסף זאב, וויאזוי ווייסט מען? די מח גייט אייביג אנקומען מיט לאגיק, און די הארץ גייט אייביג אנקומען מיט געפילן. לאו דווקא אז די מח גייט זאגן טו אזוי און די הארץ גייט זאגן טו אזוי. יעדע זאך.

ווי ער זאגט, איך האב געזאגט אין יענע משל האלטסטו ביסטו שוין אויבער האסט שוין פארפאסט די מח שרת אל הלב, די מח שרת אל הלב דארף זיין ווען דו גייסט שלאפן ביינאכט און דיין געפיל זאגט דיך אוי איך האב נאך גארנישט אויפגעטון היינט לאמיך נאך פארברענגען צייט אביסל אפשר גיי איך מיך פילן בעסער באלד ווען איך גיי שלאפן, און לעקאווע דעם ביסטו געגאנגען שלאפן שפעט און וואס לעקאווע דעם ביסטו יעצט אין די פלאץ ווי דו ביסט, ס'איז אויבער, דיין לב האט איבערגענומען נעכטן נאכט און די רעזאלט איז שוין יעצט אויבער, אוי וואלט נעכטן נאכט פאר. דו ביסט גע פאר דו האסט אנגעפאנגען וועיסטן דיין צייט ביינאכטן וואס לעקאוויט דעם ביסטו געגאנגען שלאפן שפעט האסטו צוגעהערט זיין לאגיק מיין הארץ פילט טאקע אז איך בין נאכנישט צופרידן פון וואס איך האב אויפגעטון היינט איך בין נאך אפשר פארפאס איך נאך עפעס אפשר גייט די פאן ממש יעצט געשען ווען איך גיי אריינגיין אין בעט זאלסט נישט צוהערן צו די וואויס נאר זאלסט צוהערן צו דיין מח און טראכטן מארגן וויל איך אויפשטיין און איך וויל זיין דאס הייסט מח שלה טראלעלע. און טאמער האט זיך יא געמאכט אז די הארץ האט איבערגענומען טשאטש און האסט געפעניט און ביסט אויפגעשטאנען שפעט הייב נישט אן יעצט מיט די גילטי טריפ אז כ'וואלט נעכטן געזאלט נישט דאס און יא גיין שלאפן בצייטנס ווייל ס'איז ווייטער לב שלד על המוח. איגנאר עס און פאר ווייטער. מסכים? יא באט ווען ער שטייט אויף אינדערפרי וויפיל פלאץ פאר לאגיק איז דא דארטן ווען ער איז באמת מיד? ס'טייטש אין אנדערע ווערטער כדי זאלסט קענען באמת נוצן דיין מח ריכטיג דארף דיין מח זיין ריטשארדזשד דארף דיין מח זיין. קענסט נישט קענסט מיך נישט ברענגען א קוועשען פון מח שרלת על הלב ווען דו ביסט אין א מצב פון פייט פלייט פריז למשל יא צו רעדן אז סך פון די אמיגדעלע פייט פלייט די מענטש איז אין א סכנה וואס די מח די מח דעמאלטס די די אראמעטיק סיסטעם די די חלק א די אונטערשטע חלק פון די מח די פרימיטיווע חלק די פשוטע חלק פון מח וואס ריזענט אפילו נישט געהעריג מיט לאגיק נאר ס'איז ס'איז בין איך אין א סכנה אדער נישט. נישט דא קיין מח נישט דא קיין לב איינער געט א נעם איבער און נישט דא קיין פלאץ פאר גארנישט אבער איך וויל צולייגן א אנדערע נקודה אז לדעתי לעניות דעתי מח שליט על הלב איז נישט די מח זאל זיין שליט אויפן הארץ די וועג וויאזוי איך קוק דערויף עס קען זיין אין חסידות אין די פלאץ ווי עס איז ארידזשינעלי געווען ווי מ'האט געארבעט אויף דעם און מ'איז געווען ביזי מיט די לאגיק ווייל איך פיל אז א מענטש דארף קענען אינטעגרעיטן רצון השם צו מאכן אז די מח מיט די הארץ זאל ארבעטן צוזאמען. דאס איז די שלימות. מח שררת הרי לב, לאו דווקא מח אנטעס לב האט זיך אונטערגעגעבן, נאר די מח ארבעט צוזאמען זייער גוט מיטן הארץ. ולא תסיר אחרי אביכם ואחרי אנכם, אן אריינברענגען די מח, גייסטו אשר אתם זורעים אחריהם, גייסטו נאכלויפן א גאנצע צייט. בעת אויב דו גייסט אריינברענגען די מח זאל ארבעטן צוזאמען מיט די הארץ אויף זייער א ריכטיגע גוטע וועג, דאס איז די שלימות פון א עכטע עובד השם וואס.
נישט אויסלעשן די הארץ, נישט אויסלעשן די געפילן. נאר עס מכוון זיין, מכוון זיין ריכטיג אז זיי פארן ריכטיג, איך מיין מען דארף פשוט, יא מסתמא איז די דגוש ג, איך גיי ווייטער, איך פאר מיט מיט די יוסף זעף און איך געס אז די דגוש איז געווען ווייל די הארץ איז האט נאך ווייניגער קאנטראל ביי דיפאלט ווי אויפן מח, די געפילן זענען מורא'דיג מורא'דיג שטארק אפילו דארטן ווי ס'זעט אויס ווי ס'איז א חשבון פונעם מח, די חשבון הייבט זיך אן נאך ביים הארץ, די הארץ שטופט די מח צו מאכן די. חשבון אויף אהין אדער אויף אזוי. למשל אויב מען מעג, איך ווייס אפילו נישט הונדערט פראצענט ריכטיג, עקספערימענטל וואס איך טוה יעצט, ס'איז דא מענטשן וואס זענען מער מח מענטשן, ס'איז דא מענטשן וואס זענען מער אין לב, למשל כ'מיין אז דו ביסט מער מח און איך מער לב, למשל כ'מיין אזוי, יעצט דו. אויב איז אמת טאקע מיין טעאריע דו ביסט מער מח, דיין עבודה איז צו אינקארפארעיטן די לב כדי נישט צו ווערן אינגאנצן אוועקגעשלעפט אינעם מח און די לאגיק נאר זיין קאנעקטעד אויך מיטן הארץ און איך האב א פארקערטע ארבעט איך זאל אויב איך בין טאקע לב אז איך זאל נישט האבן מיין הארץ זאל מיך זאגן אגאנצן צייט שלעפן צו א געוויסע פלאץ איך טאר נישט איבערלאזן די מח איך דארף ארבעטן למשל אויף די מח שליט על הלב. און דו דארפסט ארבעטן מח און קאאפערעיטן לב אין זיין אין זיין וועג, פארשטייסט וואס איך מיין? לייג אוועק מיך און דיך, יא, מענטשן וואס זענען מח דארפן ארבעטן אריינצוברענגען לב צו זיין מער קאנעקטעד צו וואס זיי טוען, צו צו דינען דעם אייבערשטן מיט א מיט א פלאץ פון לב, פון פון עבודת עבודת הלב, און און מענטשן וואס זענען מער. הארץ מענטשן וואס זיי זייער געפילן זיי דארפן זיך אויסלערנען, איך האב עס אייביג אנגעקוקט אויף די וועג, דאס איז די שלימות פון ארבעטן, און עס איז דא מענטשן וואס דארפן ארבעטן פון די וועג, עס איז דא מענטשן וואס דארפן ארבעטן פון די וועג, אבער די שלימות איז נישט אז איינס זאל ארויס קענסלען די אנדערע, פונקט פארקערט, איינס זאל ארויסהעלפן די אנדערע, די מח קען נישט ברענגען געפילן אין די פלאץ פון די הארץ, און די הארץ קען נישט ברענגען קיין לאגיק אין די פלאץ פון די מח, נו מען דארף עס יא, און וואס קאנעקט די מח מיט די הארץ? די מויל. אה, נו וויאזוי? תפילה, תורה. שיחות חברים. מורא'דיג, מורא'דיג. אקעי, ר' יוסף זאב, נאך א גוט ווארט? נישט אנגעגרייט ממש א גוט ווארט, איך ווייס דו האסט ליב אז עולם זאל אריין לייגן א גוט ווארט, אבער אין די רוח פון די טעג וואס אונז זענען יעצט דא פון חורבן בית המקדש יא, בחוץ אריין די נײַן טעג, איז אין דיינע פראגרעמס די אנדערע ווי דו רעדסט פון די חזל און בית שני און אנדערע זאכן וואס איך האב געהערט פון דיך ביים אויספאסטן, שו ב ס'רבי תם, איך שטעל מיך פאר ווי דארסט רעדן אויב משיח העט נישט קומען העסט איך רעדן תשעה באב אויך, איך געדענק דאס געזאגט פאריאר, איך טראכט זייער אסאך נאכן חורבן בית המקדש, אויב איך וואלט ביהעיווט אין די וועג וויאזוי איך ביהעיוו היינט אין די צייטן פון חורבן וואלט איך געווען העלפפול? מיענינג וואלט איך אפגעהאלטן דעם חורבן אדער וואלט איך געווען די גורם צו די חורבן? אין אנדערע ווערטער שטייט אז ווען אויב אונז פאסטן נאך היינט אויב אונז האבן נאך דיני אבילות היינט מיינט אז אונז האבן נאך אונז זענען אונז דארף מען פארשפעט זיין אין אונזערע מעשים סאו איך טראכט אסאך מאל ביי מיך כ'קען זיך האב עס אויך געזעהן אבער איך דענק מיין מיין ערשטע משפיע ווען איך געווען אין ישיבה געהייסן ר' שמעי' סאלאמאן ער פלעגט אייביג גאר שטארק ארויסברענגען די נקודה די וועג וויאזוי די פירסט דיך אויף היינט. אין צייטן פון חרבן איז עס גורם חרבן, וואס דאס מיינט אז אין היינטיגע צייטן איז עס גורם אז די גאולה זאל נאך נישט קומען, אדער איז עס גורם, דאס איך פיל ווי דאס איז די שטערקסטע, און די אלע הלכות וואס זענען דא פון נישט מוזיק און נישט שמחה די אלע זאכן, לדעתי איז עס דיזיינט געווארן צוצוברענגען א מענטש צו די פלאץ, געב א קוק אויף דיין וועג וויאזוי דו פירסט דיך ווען ס'ליגט דיך דעם זאפטיגן לשון הרע'לע. לייג אוועק די לשון הרע, די לשון הרע אויף דיך אליין, די זיך אראפקלאפן, די אראפקוקן און נישט אויסארבעטן דיין זאך וואס דו קענסט טון, איך האב געזאגט יעצט פאר א בר מצוה בחור, ס'שטייט נישט יצר מצוות און יצר עבירות, יא ס'שטייט ווען דו האסט בר מצוה באקומסטו א יצר טוב, דאס מיינט אז אלעס וואס איז טוב, אלעס וואס איז גוט, דאנקען דעם אייבערשטן, זיין פרייליך, טון גוטס אין די אייגענע זאכן, זען גוטס אין די אנדערע, אלע זאכן וואס איז טוב, דאס איז אידישקייט, דאס איז גאולה, דאס איז תורה.

מ'קען זעהן די מחלוקת, די שנאת חינם, די די איך בין גערעכט און דו נישט, נאר אונז האבן עס ארויס די גרופס וואס זענען געווען דארט, יא וויפיל גרופס זענען געווען אפילו צווישן די. כ'זאל זאגן איר באלד דרייסיג. יא וואס יעדער איינער האט געהאלטן אז ער איז גערעכט און די אלע אנדערע דארף מען הרג'ענען עד כדי כך אז סנהדרין האט שוין מער נישט געקענט פסק'נען, איי דאנט נאו, איך מיין איך קען נישט זאגן וואס איך וואלט געווען דעמאלטס אבער. יא אבער היינט הרג'עט מען נישט.

דאס איז וואס אונז האמיר היינט. ער האט געמאכט א תמצית און א קיצור שבקיצור שבקיצור און עס ארויסגעגעבן אין א סעיף, מען ווייסט נישט ווער ער איז געווען, און דאס האמיר אונז היינט. די ארידזשינעל פון וועם ער נעמט עס איז נישט, דרייט זיך נישט ביי אונזערע קרייזן. מען קען פארשטיין פארוואס אויך, ער זאגט עס אויף מאנדעזשי חזל און קיצור. אבער ער אליין, כפנים, לויט וויאזוי ער זאגט איידעס אויף זיך אליין, איז נישט געווען קיין דזשורנאליסט פון די זייט, ער האט אקטיוו, איז געווען א עקטיוו פארטיסיפענט. סאו איך פרעג דיך.
שפעטער, דורך אט מען איז געשען, האט ער זיך געזעצט שרייבן. סאו איך פרעג דיך אויב דו וואלסט געווען. וואס? איך וואלט געווען? איך האב נישט קיין אנונג. איך האב זייער מורא אז איך האלט די מענטשן דארטן זענען געווען סאך גרעסער ווי מיר. און כ'האלט אז אזוי ווי מנשה המלך האט געזאגט פאר וועם פאר רב אשי, רב אשי האט אים געפרעגט ווי קומט צו דיר וואס אזא גרויסע מענטש ווי דו, וויאזוי קומט צו דיר צו דינען עבודה זרה, האט אים מנשה המלך געענטפערט דו וואלסט דארט געווען, וואלסטו ארויף געהויבן די פאלוס, וואלסט אונטער געהויבן די קליידער צו קענען לויפן שנעלער צו די עבודה זרה. און די זעלבע זאך פון דעם צדיק וואס איז געווען אין דור המדבר און מען האט אים געפרעגט ווי וועלכע זייט ער איז געווען ביי די מחלוקה פון קורח, סמך משה מיין איך ניין? כ'מיין ס'איז געווען סמך משה, און וואס האט ער געענטפערט? האט ער געענטפערט אז די גרעסטע די בעסטע און שענסטע פון כלל ישראל זענען געווען אויף די זייט פון קורח. יא, און ס'איז געווען באמת א מורא'דיגע בלבול המוח. יא, סאו באמת ווען מ'קוקט עס אן יעצט אויף צוריק, אונז זעהן מיר נאר טרוקענע שטיקלעך היסטאריע, איז זייער גרינג צו טראכטן אז אוודאי וואלט איך געווען אויף די גוטע זייט, אבער איך טראכט צו מיר אליין, ווען איך וואלט געלעבט אין יענע ענווייראמענט בשעת מעשה, ווי איך וואלט געווען? איך ווייס נישט. און במאמר המוסגר, פאר דעם פריי איך מיך אז מיין ארבעט האט נישט מיטן רבין, ס'האט מיטן יחיד.

יא, נאכמער, איך זאג דיך אז א גוטע טערעפיסט ווערט געבוירן א גוטע טערעפיסט, און די אלע זאכן וואס ער לערנט זיך אויס זענען זענען די די רולס און די זאכן וואס מען ווייסט שוין במשך די יארן וואס איז ריכטיג וואס איז נישט ריכטיג, און בעיקר וואס נישט צו טון, ס'הייסט וואס יא צו טון ווייסטו בעצם נעטשורלי, דאס איז דאס איז א נקודה וואס איך האב געזאגט, און און ס'איז דא איינע פון די שטערקסטע דרשות וואס איז דא פון ר' שלמה ראסל וואס איך האב געהערט. איז די צען גרעסטע טעותים, אדער איך דענק נישט די צען, וואטעווער, די גרעסטע מיסטעיקס וואס ער האט געמאכט אין די, איך האב פונקט גערעדט טאקע מיט איינער וואס איז אויך יעצט אריין א נייע טעראפיסט, מיר האבן טאקע אויסגעשמועסט די זעלבע זאך, אז אז אז אין די נושא פון מאכן טעותים איז זייער גוט די. די וויכטיגסטע זאך איז האסט געמאכט א טעות לאז עס נישט לאז עס נישט דעוועלאפן צו א מאנסטער גיי גראד אין סופערוויזשן לייג בעט גראד איבער אדער לייג גראד די סטעק ווען מען האט אויסגעראדן. זייסט מסכן טאקע יא. א גרויסע שכח רבי יוסף זאב, לאמיר אונז אלע האבן א תיקון און נעקסטעס יאר אין אזא צייט.